achieng' maber apako hera mar jehova e mamalikino be dhano ndi oda kanyo adak e ode orudho kata tena alilga an madak e ode an mang'eyo wuod jaburu eh. wasebudho ni wacho kiswahili eh. kawuono agombo ni wawach kiswahili eh. an gi weche adek magombo ni iyier mayot minyalo wacho gi Kiswahili. Ok awuondi. Choices adek te. Choices adek. No, donge ni choices ber ka ng'ato bedo gi ma, Ehe. kata ma, kata Ehe. ma. Okay. Kotami, Okay. tiwacho ni kura wach ma. Mm. Kamiluokori, kamiluokorie ok itwoye. Mana achiel. Ehe, Iwinja? ehe. Adwaro hako chogo e dwonda. Mana ariyo. Ok diluok ka dir ng'eyi. mago luo words iwinja ere mayot ni minyalo loko gi kiswahili no nyaka ilok achiel gi kiswahili kamiluokori ok itwoye iwinja adwa hako choge dwonda Mhm. basto eh, eh, eh, eh, ok di- Kamiluokori ok itwoye. ok diluok ka dir ng'eyi ere mi ere mi nyalo go nyalo gi Kiswahili Eh, kamilukure kitwaye kosok diak choge duondi kosok diluok ka dir ngeyi wuogapo haukauki mano tin ni mano miloko nikech gigo morna gimikawo wacho no ner Kiswahili wuogapo eh

koro uti ni en kadir ng'eyi kadir ng'eyi bwana wetemaga Ah, we pako ripo kochiw Okay. max Okay. ibas adwaro hako chogo e dwonda nyiera ng'o ong'eyo loko kiswahili mokwongo en kamiluokori ok itwoye mar ariyo ok diluok kadier ng'eyi era winjo kisethuthni mar adek adwa hako chogo e dwonda Miralo Kiswahili bwana. Nataka- Okwenye tiko juma ko kiwacho Kiswahili. Nataka kuhaka Aka noto nga. Ka. mfupa M- Iwe kaunti mane? duondini.
Ah, Gavana. Pastor, Good morning. Sasa, kuna Mungu mama, Onge. majipe Kiswahili ko- Namba achiel en kamiluokori ok itwoye. Dala FM.

oyawre uru ahinya bed jachir hapa ni kiswahili ya wadonj gi chir example wachiyo maber chikri kiswahili te
idwa mani loko mane Ati ok inyal eh, tuo kama iluokorie. Kama iluokori ok ituoye.
Yes.
Gi Kiswahili.
Koro eh, eh, uwe siasa nyuma nini mgongo wako.
Ma- Mano tiende ni ok inyal luoko ka dier ng'eyi. Yes. Okay, to adwaro hako chogo e dwonda.
Ujui gigi te, onge miyudo. Wuog oko.
Yes. Mzuri Ni mzuri kaka sana labda wa gini yako wewe. Onge, onge dwa loko mane?

Utapika mifupa kwa kolago. Ehe. Kendo kiremo. Kata fadho kowinjo mano. Na- Oneno kaka dej bo. unataka kumta owacho ni Utapika mifupa kwa kolango.
Kutapika ni ema tek ni wacha fadha. kutapika m- k- mafua Eber. Bwana weri fadha bwana fadha dhi nyare kai. no Ng'ama oseto penj kende kiaza. no no no aber Eh.
Oyawre. Oyawre.
Adwa loko ok ok inyal luwo ka dir ng'eyi. Yes, ok diluwo ka dir ng'eyi twende. Eh, si- Huwezi osha katikati ya mgongo yako. Katikati ya Mgongo yako.
mgongo yako ema wuod ji to wacho ni mgongo wasicha. Eh, Okay, to kama ilukori ok itwoye.
mali umeogea

Eh, an a eh, eh, gweng' moro ni Kakot. Oh, Eh, tidak Nairobi mang'eny. un to ujo Europe, Joseph. un to ujo Europe Kiswahili ung'eyo. Owe puo jogo ka gima ere Aduoke Kiswahili. asa in ma king scheme. A- Aduok aduok aduok mane? Answer ten. Kama iluoko dio kitwoye. Eh, Koso ok diluok ka dier ng'eyi. duok Koso adwaro hako choge dwonda. gigo ipenjo te duok ten. Nyaka imiwa answer. Koro koro nikech kik waketh sa Eh, iwinja. ah, ah. Jowa osetemo no, Eh, eh. jowa pok otemo. gisetemo yes. koni gi ansa hey, jowa eh. osetemo malich koro anono kasetieko nono taduogo gi dwoko ni awa ng'ama oyudo gini to ng'ama ok oyude to bat jowa odwa temo to jo kaunti mohinyowa mogik gin jo siaya ah, kaunti kaka inena dachal ng'ama okia ansani ang'eyo mak mana ni yande eh. koro adwa dhi through eh. ang'eyo ane ni to jo kaunti mane mokiwinjo kotemo dong siaya si otemo to ringe ringa oko kabisa joma be otemo eh. but mgongo eh. ema giketho ni mgongo wasi